aca wĩra gũkũ bũcirĩ Mm. na njũkĩrĩte tũruta nũĩ- ũyũ ndĩ- ũyũ ũretwo kanjara agĩ- agĩũka o rĩu thutha Mhm. na wĩra tũtũrĩte tũrutĩte na wĩra ũgakorwo ũgĩthiĩ wega na ngamenya ũguo no rĩu kuma okarĩ Mm. ndarathiĩ wega hena tũmaũndũ tũtarathiĩ wega rĩu ũkauga koguo ũkauga ingĩmweheria wĩra no ũthiĩ na mbere ndĩona wega. ndĩrauga ũmweherie Mm. ndĩrauga no nyende ũtuĩrie mũrutĩre wake wa wĩra Mhm. okay nĩguo ngũika Mm. no otherwise wĩra ti mũru wĩra no ũrathiĩ wega wĩra no ũrathiĩ wega Mhm, kĩrĩa ndĩrona rĩ mm, tũngĩthiĩ na mũthiĩre ũcio rĩ mhm, tũtuĩte kanji nĩwe ũkũrũgamĩrĩra department ĩyo rĩ mhm, angĩaga kũgarũrĩra rĩ mm, he maũndũ mangĩhĩtana okay Ĩĩ. na ndingĩenda Nĩ ũnjĩrĩte ũguo-rĩ, Ĩĩ. njũĩ nĩ njuurikaga na wĩra mũno, Nĩguo. na ndingĩenda njigue kĩndũ kĩrarehera wĩra thĩna. Mm. Rĩu nĩngũtuĩria maũndũ mau wanjĩra, Ĩĩ. na nyone hena, hena, hena wĩira atĩ ũguo ũrauga nĩ ma. Nĩ ona ndĩrenda ũtuĩrie. Ĩĩ. Ĩĩ. Athoi ici reke ndeng'ere handũ, Ĩĩ. ngĩciria ndona mathaa makwa.

Mũndũ ũyũ Mr. Kanjiro ndĩrona wĩra wake warĩ mwega mũno tondũ kambuni nĩ yathiĩte igũrũ. Yes, madam. No kuma mwoerera Ah, Mr. Sana Sana woerera kambuni nĩ ĩgwĩte nĩ ndĩra make profit. no gwĩciria atĩrĩrĩ hau- hau- hau- hau- hau ũcio ũngĩ rĩ wekire ona ndũramenya reke ngwĩre madam ũrĩa gũthiĩte na mbere mr kanji nĩ aigire nĩ ombũka na tũgĩkĩona nĩ wega tuwe sana sana atuĩke nĩwe mũtongoria witũ gũkũ koguo ithuĩ tũti ũhoro wa kambuni kũgwa kana ũrĩa gũthiĩte Ni yake rĩ maratathi ma Rick signation mega akanjire no ndĩcione

Ndamũhe 24 hours rũciũ thaa inya tuonane. Rĩu no ndakwĩraga. Rĩu ũkũnjaga gĩtũtu gĩkĩ. Ũreke njikare gĩtĩ gĩa gũikaria. Akũigua gũkũ ya bairũ yake. Hake nyitithia haha. Kanji ndaracoka gũkũ. Ona angĩcoka atĩa?

Haya, ukiona we haha akukati agirike gotwe na gatheti tatidagi gũcaria Rĩu nĩkĩ nĩ mĩtugo ĩrĩkũ ĩno tamĩa ndatidagi gũcaria kũrĩa ndũkĩnjikarĩre ndũgĩtige kũnjikarĩra ndũkĩhere koraigua atĩ anjikarĩte hau kati rĩu nĩ iũndũ irĩkũ ici cia ngoma irĩ ũndũ irĩkũ kaitari mũthaka

ĩno nĩ mĩtugo ĩtarĩ mĩega we kanji nũ- mĩtugo ĩno nĩ mĩega ti mĩega ona hanini waga kũmũruta ĩkũrutwo nĩ ũrĩa nĩ ngũbundithia kengere gacai ona nĩ hetwo cai handũ ha kũrehere cai ke ngũrehere cai ĩha nĩ kĩ gĩkĩ aya nĩ a manyumire na Nĩũkũnyua gacai haha. Atĩrĩrĩ kanjũ, nĩkĩ kĩratũma mete ciana? No ũrenda ciana. Ciana ta ici nĩkĩ na ndĩ haha nĩ- nĩ- Ih, Atĩ? ndĩkĩrĩ haha niĩ. Rĩ haha. Rekei andũ aya. Atĩrĩrĩ, rĩu ciana nĩkĩ mũkĩra nacio? Kwanja ndĩrenda atĩrĩrĩ, ndĩrenda atĩrĩrĩ, ũndũ arendete. Tamba ũnyue gacai. Ĩtĩkia atĩa? Amba ũnyue gacai nĩgetha ũnjĩre. Ndĩrenda ũndũ arendete. roga noka ciana rĩ ikorogwo mũkũ mũrĩ arogia andũ aya thaniki ikorogwo kũtarauna rĩu ciana nĩ atĩa mũngĩrana nacio rĩu ĩno ĩtũngĩrana atĩa nawe ũtarona niĩ ũtaranyona ha kĩ atĩrĩrĩ

Sirũ, ũhoro ũcio rĩ, ũũrore mũno. Mami, maya nĩ maũndũ marĩkũ wanjia? No nĩ tiguo ngoragwo, kamaka nĩ kĩũndũ kĩnyi kĩa ngorerera. Rĩu rĩu wambũi oka rĩ, tũkũmwĩra atĩa tondũ oka gũkũ ũtamenya no tũkũinga tũkuga atĩrĩrĩ. Okire na gũkũ thĩinĩ, athire na kũu thĩinĩ angora atĩrĩrĩ, angora angora ngĩcenjia nguo. Oka anjia kũndora na nĩekũnyendaga. Ona tũragũkora na kũu gwaku rumu ya thĩinĩ, agakũ agakũhutia. Mami, mami ndigagwo hakiri ici ciaku warutire kũ? na ũkorwo wĩ mwana mũgĩ ta mamu wanyu Ũkuga atĩ nguga atĩrĩrĩ niĩ ona mũtugo ũcio nĩ ndĩronete kanjie naguo nĩ ndĩronete mũthuri ũcio wake naguo ona njikaraga ndĩ maitho tondũ nĩ nyonaga nĩ- nĩ endaga- nĩ endaga ciu mami ngwĩra hakiri ciakwa ndarutire kũrĩ we. rĩu ũmenyerere twĩthondekerere

Ndũkarie. Tũthiĩ nyũmba. We, wagera kũ we ndũkũhingĩte mũra ndona ndũkũhingĩte mũra kũrĩa wana thutha nĩguo ndagera nĩguo ndagera kathi witũ

caitani eka atä caitani akahunjĩri akanyoni na niĩ ũndekere nĩkĩo ndoka ũrekeri to nĩ caitani ndekera wamwĩra nĩ gũkũhĩtana ndakũhoya nä ndakä igua no ndakwä rwo å we na mwarä guo må kanä må no hä ndä ä rä a kona mä tugo ä kä hana å guo we gå kagwo ta ndege ya marĩci thengio ndekera mũno

mũndũ arĩ kaa mũndũ agacoka kuga nĩ caitani tuge kwĩno hana ya ngũrũwe Wathani nĩ kũhingũrirwo. Twahingũrire? toko bete Nĩ wĩimbũkire. Nĩ ũkĩ- ndakwĩra atĩrĩrĩ we ta njerera